berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda edebi mirasymyzy toplamaklyga, edebi mirasymyzy öwrenmeklige giň mümkinçilikler açyldy. Şeýle şahyrlarymyzyň biri Balkanyň şygyr pälwany Baýram şahyrdyr. Halklar edebiýaty bilen baha berilýär. Beýik halkyň edebiýatam beýik bolýar. Edebiýat adama ruhy goldaw berýär, adama güýç-kuwwat berýär. Ýöne şol kämil edebiýaty kemala getirmäge-de ussat gerek bolýar. Indi biziň gürrüň edýän ussadymyz on dokuzynjy asyryň ahyrlarynda, ýigriminji asyryň başlarynda ýaşan Baýram şahyr. Adamlaryň ömri akyp barýan suw mysaly. Käbirleri barlygynam bildirmän, durmuşyň deňinden sessiz, üýnsüz geçip gidýän bolsalar, käbirleri bolsa suwuň baran ýerini bagy-bossanlyga öwrüşi ýaly, özünden soňky nesillere-de köp zat miras galdyrýarlar diýen parasatly jümle türkmen edebiýatymyzyň wekilleriniň biri bolan Baýram şahyra, onuň döredijiligine-de degişli bolsa gerek. Baýram şahyryň adyny ebedileşdirmek barada uly tagallalary eden biziň mekdebimize bu şahyryň adyny dakmak barada, Esasy hyzmatlary bitiren biziň müdirimiz, Jebel şäherçesiniň sekizinji orta mekdebiniň müdiri Annamyrat Gardyýew, şeýle-de türkmen dili, edebiýat mugallymasy Mätiýewa Amansoltanyň hyzmatlary uludyr. Baýram şahyryň doglan gününiň bir ýüz ýigrimi ýyllygy mynasybetli bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda halkyň islegleri göz öňünde tutulyp, onuň şu türkmen edebiýatyna goşan goşandy nazarda alnyp, Balkan welaýatynyň Merkezi kitaphanasyna, Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesiniň esasy köçeleriniň birine, şeýle-de Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Jebel şäherçesindäki sekizinji orta mekdebe Baýram şahyryň ady dakylýar. Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda mekdebimize ady dakylandan soň, şol gün baýramçylyk dabarasy Jebel şäherçesiniň sekizinji orta mekdebinde giňden bellenip geçildi. Bu baýramçylyk çäresine Türkmenistanyň halk ýazyjylary Ýylgaý Durdyýew, Atamyrat Atabaýew, şahyr zenan Nurgözel Gollyýewa dagalary, şeýle hem Jebel şäherçesiniň zähmetkeş ilaty gatnaşyp, şol dabara uly baýramçylyk hökmünde giňden bellenip geçildi. Şo ýylam ýene-de Allaberdi Oraztaganowyň Ýygnan maglumatlarynyň öňki altmyş birinji ýylda çap edilen kitabynyň üsti ýetirilip, ýene-de bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda Baýram şahyryň saýlanan eserleri täzeden çap edilýär. Baýram şahyr halk şahyry. Halk şahyry diýlende diňe bir döredijilik bilen meşgullanan goşgy düzen adamlar däl-de, halkyň kalbyndaky, ýüregindäki duýgulary ýüregi bilen duýan, syzan adamlar bolýar we şolary aýan eden, beýan eden adamlar halk şahyry bolýar. Ine, Baýram şahyram şeýle adamlaryň birinden. Ol halkyň agysyny aglap bilen, begenjini deň paýlaşyp bilen, halkyň tarapdary bolup, döwrüniň sesine ses goşup bilen şahyrlaryň biri bolupdyr. Şonuň üçin-de onuň goşgulary, onuň döredijiligi halkyň aňynda çalt ýatda galypdyr, aýdym edilip aýdylypdyr, halk ony söýüpdir. Baýram şahyryň ömri we döredijiligi hakynda, onuň eserleri, ýazan goşgularyny toplamakda, toplamakda esasy önjeýli iş bitiren edebiýatçy, alym, filologiýa ylymlarynyň kandidaty Allaberdi Oraztaganowdyr. Allaberdi Oraztaganow barada şahyr Meretguly Garryýew şeýle belläp geçýär, Allaberdi aýlanyp, oba-oba gezse-de, düşüp Balkan iline kä Hazarda ýüzse-de, ýadamany bilmedi, köp işleri bitirdi, miras toplamakda önjeýli iş bitirdi diýip öz goşgy setirlerinde belläp geçýär. Allaberdi Oraztaganow birnäçe ýyllaryň dowamynda şu baýram şahyry, baýram şahyryň döredijiligi, ömür ýoly barada birnäçe. Ine, türkmen edebiýatynyň görnükli wekilleri bilen, şeýle-de o gelip şu Jebel şäherçesinde, oň golaýlarynda ýaşan raýatlar, halk adamlary bilen bilelikde şu Baýram şahyr barada birnäçe maglumatlary toplaýar. Şoň esasynda-da ilkinji gezek bir müň dokuz ýüz altmyş birinji ýylda şu Baýram şahyryň Ady bilen, Allaberdi Orazşa Gansyň Baýram şahyry atly kitaby çapdan çykýar. Bu kitapda, esasan, Baýram şahyryň döredijiligi, ömür ýoly barada giňişleýin gürrüň berilýär. Şeýle-de, Allaberdi Orazşa Gansyň ýygnan maglumatlary, toplan maglumatlary esasynda ýygnan goşgulary bilen baglanyşyklydyr. Ýene-de bir müň dokuz ýüz altmyş birinji ýylda Baýram şahyryň Saýlanan eserler atly goşgular ýygyndysy ilkinji gezek çapdan çykýar. Şy bir müň dokuz ýüz altmyş birinji ýylda Baýram şahyra bagyşlanyp, şol Allaberdi Oraztaganowyň çap eden kitaplary esasynda-da halk arasynda umuman bir Baýram şahyra bolan aýratyn gyzyklanma artyp başlaýar. Baýram şahyr baradaky has köp maglumatlar şol bir müň dokuz ýüz altmyş birinji, altmyş ýedi, altmyş sekizinji ýylara çenli birnäçe gazet-žurnallarda makalalar, çap edilýär. Umuman, halkyň arasynda bir halk şahyry Baýram şahyry öwrenmäge bolan aýratyn hyjuw-höwes artyp başlaýar. Türkmen edebiýatynyň taryhynda Baýram Mämmet ogly, halk arasynda bolsa Baýram şahyr diýlip atlandyrylan edebiýatymyzyň bu wekili on dokuz, ýigrimji asyryň sepgitlerinde ýaşap geçen halk wekilleriniň biridir. Edebiýaty öwrenijileriň, şol bir wagtyň özünde-de türkmen edebiýatymyzyň görnükli wekilleriniň biri bolan Ata Gowşutowyň bellemegine görä, şahyr döredijilik ýoluna on alty ýaşynda başlapdyr. Ol az sanly edebi mirasy bize ýadygärlik galdyranam bolsa, şahyryň döredijiligi özüniň žanr babatda-da, tematiki babatda-da köptaraplaýynlygy bilen tapawutlanýar. Sebäbi şahyryň döredijiliginde. Şygyrlaryň dörtleme, muamma, elegiýa, aýçy häsiýetli görnüşlerine duş gelmek bolýar. Şol bir wagtyň özünde-de şahyr watançylyk, gahrymançylyk, söýgi, ahlak, durmuş temalary ýüzlenýän goşgularda ussatlyk bilen ýazmagy başarypdyr. Onuň üçin şahyr özüniň goşgularynda esasan, nirelerde ýaşanlygy barada ýa-da nämelerle meşgullananlygy barada köp maglumatlar berýär. Şahyryň esasan goşgulary kesp-kär babatda, durmuş barada, ondan tebigaty wasp edýän goşgulary, şol döwrüň bir hal-ýagdaýyny beýan edýän. Bu şygyrlaram köp duş gelýär. Şahyryň döredijiligine siňdiren pikirleri diňe goşgy setirlerinde galman, biziň güllerimize aýdym görnüşinde gelip ýetipdir. Şahyryň öz golýazmalary ýok. Onuň şygyrlarynyň esasy bölegi halkyň dilinden ýazylyp alnypdyr. Edil, mätäç şahyryň döredijiliginiň biziň günlerimize Hally bagşynyň üsti bilen gelip geçişi ýaly, Baýram şahyryň döredijiligi-de Oglanly şäherçämizden bolan bagşymyz Serdar Nepesowyň Baýram şahyryň goşgularyny aýdym görnüşinde aýtmagy bilen gelip ýetipdir. Baýram şahyr diýlende, ilki bilen Balkan naglary göz öňüňe gelýär. Sebäbi. Daglaryna diriler balkan, Müň pürdraňa at dakan, Gyşy ötüp, ýaza ýakyn, Nurlar döker bulutlar diýip, aýdyp geçýär Baýram şahyr öz şygyrlarynda. Baýram şahyr bir müň sekiz ýüz ýetmiş birinji ýylda Balkan nagynyň etegindäki Gargyjyk çeşmesiniň boýunda dünýä inýär. Ömrüniň esasy bölegini Baýram şahyr Balkan naglarynyň eteklerinde, Jezel şäherçesinde, Oglaluw şäherçesinde, şeýle-de Daşarbat, Üçgöz ýaly çeşmeleriň boýlarynda geçirýär. Şahyryň näme ýaşlyk ýyllary, ýetginjeklik ýyllary näme esasan raýatlyk urşy döwrüne gabat gelýär. Garyp garyp çarwa maşgalasynda ýaşaýar. Özüniň gün-güzeranyny şol baýlaryň hyzmatynda bolmak, olaryň işini etmek bilen geçirýär. Halkyň ýaşaýyş-durmuşyny öwrenýär. Şeýle-de ol oturyşyklarda halk döredijiligine degişli. wakalary aýdyp, halk köpçüliginiň giň halk köpçüligini özüne çekmegi başarýar. Baýram şahyr diňe bir döredijilik işi bilen, goşgy düzmek bilen çäklenenok. Şol bir babatda onuň birnäçe şorta sözleri halkyň arasynda halkyň arasynda aýdylyp gelinýär, halk ony gyzgyn garşy alýar. Sebäbi ol. Ol şorta sözler edil Baýram şahyryň öz durmuşyna degişli bolsa-da, ol beýleki adamlar üçin hem terbiýe mekdebi bolupdyr. Ýa onuň ýaragy galamy däl-de, dili bolupdyr. Sebäbi Baýram şahyr gabat gelen zadyna derrew derrew şony jogap bermäni, bada-bat jogap bermäni başaran adam bolupdyr-da, şonuň üçin-de onuň dili ýiti, ýiti pähimli adam bolansonuň, Onuň şahyryň degişmelerini, zatlaryny halklar halklaryň arasynda müdimi galypdyr. Ine, şol degişmelerden ne meselem getirsek diýeýin-le, Sözümde duzumam bolaýsa diýen degişmesi, ýagny şorta sözi halkyň arasynda meşhurlyk gazanypdyr. Bir gün diýýär, obadaşlarynyň biri diýýär Baýram şahyry, Noman Baýram şahyr bilen köpçülik adamlaryň arasyna gelip, öwünjeň bolansoň aýdypdyr, Men diýipdir, ýüz batman tuwym-a welin diýipdir, toý etsem, oglum öýersem ýetermikä diýipdir-de, ýüz batmanam kän zat. Osoň adamlaram, Baý-bä, seň ýüz batman tuwyň diňe bir ýigrimi öýli toý, ýigrimi öýli obaňa däl, tutuş külli türkmeniň öwünine-de ýüzüň gyzarmaz ýüz batman tuwyň bilen diýipdir. Şony Baýram şahyr şoň Öwünjeňligini halamany aýdypdyr-da, Hüseýin, sözüňde ýüz batman, duzuňam bolaýsa has gowy bolardy diýip jogap beripdir diýýär. Ýa bolmasa iç agyryň emi, ine şular ýalak şorta sözler bar-da. Meselem, diýýär, bir gün diýýär, Baýram agaň, Baýram şahyryň içi agyryp ýatan eken welin, gapydan giren kempir aýdypdyr, Sen, Ýapgy ýapmaly daşyndan diýipdir. Baýram şahyram Şo mahal ajygyp ýatansoň diýipdir, Munuň daşyndan ýapgy ýapmaly däl-de, içinden çörejik ýapsaň has gowy bolar diýipdir-dä. Ine, şular ýalak Baýram şahyr degişme häsiýetli aýdan goşgulary, neme, şorta sözleri hasam kän. Onuň her bir döreden döredijiliginiň, goşgularynyň hemmesiniň aňyrsynda giden bir waka ýaty, giden bir bolan bolup geçen zatlar, wakalar ýatyda. Şonuň üçin-de baýramy şahyry halk gyzgyn garşy alypdyr. Esasan hem şahyryň goşgulary aýdyşyk esasynda bolup, öz döwründe ýaşap geçen döwürdeş bagşy-sazandalar bilen ýa-da şahyrlar bilen aýdyşyk äheňinde bolup geçýär. Baýram şahyryň esasy şol has ýaş döwürlerinde Ogully şäherçesiniň çatlarynda ýaşan Serdar bagşy bilen tanyş Şöhleýat Serdar bagşy Baýram şahyra döwrümiz türkmen edebiýatynyň görnükli wekilleri Magtymgulyň, Keminäniň, Mollanepesiň şygyrlaryny, olaryň edebiýaty bilen tanyşdyrýar. Baýram şahyram soň Serdar bagşy bilen bilelikde şoň aýdýan, öwredýän goşgularynyň esasynda, aýdan aýdymlarynyň, gürrüňleriniň esasynda-da bagşyçylykda meşgullanyp başlaýar. Baýram şahyryň goşgularynyň. esasy bölegi aýdym edilip hem häzirki döwürde-de giňden aýdylýar. Indi şeýle häzirki döwürde Baýram şahyryň nebereleri, onuň agtyklary, çagurtlary Jebel şäherçämizde ýaşap zähmet çekýärler. Men şu Baýram şahyr öz kakam, men oň agtygy. Bir müň sekiz ýüz ýetmiş birinji ýyl dogulýar, bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda aradan çykýar. Biziň indi eşiden gürrüňimiz, bilýän zadymyz biz o wagtda ýok. Şol wagtda bize aýdardylar, şeýle-şeýle kaka at dakylan men Baýram şahyryň. Onsoň şonda bize bir gürrüň berenlerinde ýaşulylar Baýram aga aý bir degşegen şahyr bolan hawa şular ýaly hawa özi bir adamkärçilik bir zatly bolan adam diýip hawa köp adamy ýygnap özi şular ýaly bir ýagtylary geçirýän eken hawa köp zatlarda-da bir tomaryna hamana degişip-de bir aýdym aýdýan eken goşgy goşup. Baýram şahyryň agtygy.

Maşat Galyçow, Golçymämmetde-de ady Hawa Maşat Galyçow Golçymämmet Baýram şahyryň agtygy, şonuň bilen kän düşdi, ikinji mekdepde bile zähmet çekdim. Köp zatlary, köp goşgulary, zatlary şonuň Garry kakasynyň ady bolany üçin köp zatlary bize öwredip, şondan. Päliwanlykda öwrendik. Goşa goşunda indi gabany bir birde ýarymda bir ýatlaýdaýyn. Baýram aga näme, näl öz ýagdaýlaň, ýagdaýlaň hakynda gürrüň ber diýende, meň ýagdaýymy men aýtsam siz diňläň diýipdir. Onsoň goşgy bilen muny bir azaşykýanky bilen. Garagöýden çykyp salsyn bir jaý, Baky rahatly jaýym bolgaý diý. Diýsem, ak balagyň işleň gök çaýy, Yzyndan şypaly derim bolgaý diýip aýtmyş. Aý buna-da gülşüp, hoş bolup, Hawa, aý, sen muny oňardyň, Baýram aga, hawa, şolar ýaly bir şahyrlar, hawa, köp bolsun, hawa, biz aramyzda gezsin diýip, hawa, muňa ýaňky. hoş ýaňkylar aýdypdyrlar. Baýram şahyr öz döwrüniň kynçylykly ykdysady şertlerine garamazdan, Balkan topragyny, onuň belent daglaryny, merdana halkyny, bedew atlaryny uly hyjuw bilen wasp edipdir. Durmuşa ymtylyş, ýaşaýşa umyt döredýän poeziýa edebiýatda hakyky poeziýa hasaplanýar. Ondan soň indi bilýän zadym O Şkol ine mekdep muňa atlaryny dakdyrlar, Baýram şahyryň at dakyny köçelerine dakyldy. O birde ýarymsy ony bilýän o ol Baýram şahyr köçesinde özüm dek oturdym, şo tada ýaşadym. Ondan soň bäri göçdüm. O indi şo tada garry öýümiz hemme zadymyz şo ýerde ýerleşýä. O doganlarym-a şo ýerde. O menden kiçileri. Şu ýerde ýaşap ýör. Onuň ýene-de bir aýratyn bellemeli zatlaryň biri bar, şu Garaşsyzdaky Bitarap Türkmenistan biziň wagt at Myradyň mekany ýyl diýlip atlandyrylan ýylymyzda şu Baýram şahyryň doglan gününiň bir ýüz elli bäş ýyllygynyň hem gabat gelmegi bir utgaşykly bolup gidýär-de. Sebäbi Baýram şahyr ýaşlyk ýyllarynda özüniň ömrüniň dowamynda atçylyga aýratyn ähmiýet beren, seýisçilik bilen meşgullanan, şoň bilen baglanyşykly hem Baýram şahyryň Gyrat, onuň Gyrgunun, Meläniň ýaly birgiden şu bedewler baradaky şygyrlaram bar. Ýene bir onuň ýagşy aýdan zady bar. Baýram şahyr aýdan şu dessany düzedin, Kim tapylar şu dünýede hez eden? Köýmek üçin döräpdiris eneden, Gara bagtym oýanmyrmyň, gülmermiň diýip. Bi indi sawar getireni. Ol bir açlyk döwri bolupdyr birdener. Bir garry aç, bir garry tok diýerler dagy. Onuň şonda bi şo şoňa ýaňky ýakylyp aýdýar-da, indi şo zaman üçin sözle adamda diýip. Şo wagtda ýene-de kyn bolupdyr. Ine häzirki wagtda biz mekdep okuwçylarynyň arasynda Baýram şahyryň ömri we döredijiligine degişli çykyşlary, onuň goşgularyna düzülen aýdym-sazlary, geçirilýän, mekdep derejesinde geçirilýän baýramçylyk çärelemizde mekdep okuwçylarymyz, şeýle hem mugallymlarymyz tarapyndan uly höwes bilen ýerine ýetirilýär. Ýaşuly birneme juda bilýän zadyny aýdýar. Köp zatlary ýaşuly aýdyp geçdi. Öňler hawa şondan bir galam gaçan agyr ýaly bilýär. Ýogsa agyrsyn men özüm bilemok. Ýöne Baýram şahyr hawa Garahanda ýerlendi. Hawa. Ine şu desterimiziň adyny göterýänligi göterýänligi üçin Baýram şahyra aýratyn bir üns ähmiýet berip özümiziň her bir geçirýän dürli görnüşli medeni köpçülik çärelerimizde-de Baýram şahyryň şygyrlaryna döredilen aýdymlary okuwçylarymyz uly höwes bilen ýerine ýetirýärler-de, sebäbi Baýram şahyryň şygyrlarynda watançylyk, onuň edep, terbiýe bilen baglanyşykly köp gürrüňler berilýär. Esasanam aýdylýan zatlaryň bir neme göni manyda däl-de, göçme manyda aýdylany-da has ähmiýetli, terbiýeçilik ähmiýetiniň ýokary bolmagam bir aýratyn bellemeli zatlaryň biri. Häzirki wagtda Baýram şahyryň ady ebedileşdirilýär, mekdepde mugallymlar tarapyndan Baýram şahyryň goşgulary çagalara, okuwçylara öwredilýär. Mekdep okuw maksatnamasyna Baýram şahyryň Şagla biner bürgütler atly goşgusy girizildi. Bulam eýýäm şahyra bolan uly hormatdan nyşan, şahyra bolan uly sylagdan nyşan. Häzirki wagtda Baýram şahyr adyndaky sekizinji orta mekdep Jebel şäherçesinde Baýram şahyryň adyny göterýär. Jebel şäherçesinde köçäň ady Baýram şahyryň adyny göterýär. Bu bolsa Baýram şahyra Goýulýan hormatyň iň uly nyşanlarynyň biri bolup durýar. Häzir kakamy sylaýarlar, sylagy kän, hawa. Sag bolsun adamlara, hawa. Minnetdar özüm şulara, hawa. Görseler çagalary üçin hem el galdyrşyp, Baýram aga gurgunmy, saglykmy, otyňyzmy, hawa, ine şular ýaly, hawa. Eger gar berse-de ene köp Sag bolsun Prezidentimize de şular ýaly alyp barýan işleri üçin şular ýaly ine ýaşululary aýagyna tirzegine galdyryp oýandyrýan üçin şular aýdym aýdyp şularyň goşgusyny diňleýänler üçin köp minnetdar Taňry ýalkasyn göjegi gawy bolsun. Prezidentimiziň diýip. Özümiziň gündelik okuw sapaklarymyzda-da giňden peýdalanýar. Sebäbi şahyryň islendik temalardaky ýazan goşgulary, mysal üçin, tebigaty wasp edýän ýa bolmasa gözel tebigatymyzy, haýwanlar baradaky goşgulary bar. Bularyny, mysal üçin, biologiýa derslerinde ulanylýan bolsa, türkmen dili, edebiýat dersinde şahyryň islendik goşgusyny ýa bolmasa gündelik geçilýän synp sagatlarynda şahyryň terbiýeçilik ähmiýetli watançylyk babatdaky goşgularyny öwredip, olary okuwçylara bir gürrüň berip, düşündirip, şolaryň bir ahmiýeti, aýdyljak bolýan zat barada giňişleýin gürrüň berilýär. Baýram şahyr okuw gollanmalaryna, şeýle-de umumybilim berýän orta mekdepleriň okuw maksatnamasyna girizildi. Häzirki wagtda türkmen halkynyň bir esasy halk şahyrlarynyň biri Baýram şahyr. Sekizinji synplarda türkmen edebiýaty dersinden on dokuz-ýigrimi asyryň türkmen edebiýaty babynda şu Baýram şahyr barada aýratyn bir ýer berlip öwrenilip geçilýär. Baýram şahyryň doglan gününe bagyşlap albom döretdim. Albom döredip, şonuň ömri döredijiligi barada suratlary ýerleşdirdik. Onuň ýazan goşgulary, zatlary barada alboma ýerleşdirdim. Hem şony sapakda köp ýerde peýdalanýar. Şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz bäş ýyllygynyň bellenilýän günlerinde Baýram şahyryň bir ýüz elli bäş ýyllygyna bagyşlanyp, mekdebimizde Açyk gapylar güni geçirildi. Ine, şol Açyk gapylar gününde-de mekdep derejesinde aýdym-sazly çykyşlar, açyk sapaklar, terbiýeçilik açyk synp sagatlary gurnaldy. Bu dabaraly çärä Balkanabat şäheriniň mekdeplerinden mugallymlar gelip gatnaşdylar. Şahyryň ömri we döredijiligi baradaky taýýarlanan çykyşlaryna tomaşa etdiler. Şeýle hem açyk sapaklar gurnalyp, giň gerimde Şol çäre dabaraly ýagdaýda mekdep derejesinde bellenip geçildi. Şeýle-de Baýram şahyryň adynyň dakylmagynyň hem biziň mekdebimize otuz bäş ýyllygynyň bolmagy bir aýratyn näme tötänleýin zat däldi. Bu halkymyzda toýlaryň goşa-goşadan gelýändigini aňladýar. Biz mugallymlar işlemäge, döretmäge, şeýle edebi mirasymyzy öwrenmeklige giň mümkinçilikleri açyp beren Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Goý olaryň işleri mundan beýlägem rowaçlyklara beslensin. Berkarar döwletimiň täze ýalynyň Galkynyşy döwri türkmeniň ruhy dünýäsiniň, Onuň söz sungatynyň wekilleriniň döredijiliginiň öwrenilip ebedileşdirilmeli döwri. Bizi şeýle ajaýyp döwürde ýaşadýan türkmen edebiýatynyň wekilleriniň öňünde baş egip, söz sungatyna uly sarpa goýýan Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Belent başlary aman, işleri, üstünlikleri rowan bolsun! Bize şuny ýaly ägirtlemzi, söz ussatlarymyzy, döredijiligini ýaşlara öwretmäge giň mümkinçilikler döredip beren Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza çäksiz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun! Tutýan tutumly işleri elmydama rowaç alsyn. Türkmen edebiýatynyň görnükli wekillerini, ýazyjy-şahyrlaryny atly ýazyjy-şahyrlaryny öwrenmäge, öwretmäge, olary giňden ýaýratmaga, şeýle-de olaryň atlaryny ebedileşdirmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza özümiziň çäksiz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Goý, olaryň janlary sag, başlary dik, Il-ýurt bähbitli döwlet ähmiýetli alyp barýan işleriň dam rowaçlyklara ýar bolsun!